Sian a Medi dwi, dwi'n un o Ben Llun ond erbyn hyn dwi byw mewn ceinion. Ffasiwn yn llythrenol yw fy mywyd. Dwi'n creu dillad fy hun ac yn gwerthu nhw ar y we, dwi wedi creu lein ffasiwn sydd wedi arddangos ar catwalks ac mewn arddangosfeydd ar draws y Denes Unedig. Dwi'n obsessed efo ddillad. Yn y gyfres yma, fyddai'n siarad am ffasiwn o bob math, o bob cwr o'r byd, ac yn dangos ffyrdd o safio bach o arian drwy wneud bach o waith creu eich hunan adra. Yn fy fideo cyntaf a sianel 5 o'n isio sôn am ddyblo'r stryd fawr, sef High Street Duplicates. Sut i efelychu steiliau top end y farchnad drwy brynu ar y stryd fawr neu ar-lein am bris rhesymol. Er fo ni gyd rili rili isio prynu steiliau gan Gucci, Prada, Chanel, yn anffodus, Does dim yn bosib. Felly, dyma 5 eitem o stryd fawr dwi wedi ffeindio sy'n efelychu steiliau top-end y farchnad dros y tymhorau nesa. Yn gyntaf, steil sy'n mynd yn boblogaidd iawn yn y tymhorau nesa. Pobl fel Valentino sy wedi gosod y steil yma gyda naws bohemian, blodau a bywy gwych wedi'u pwytho, wedi'u gorffen, ac ansawdd ac edrychiad gwerthfawr. Yn fy marn i, mae'r steil yma'n rili hafaidd, casual, gellir wisgo fo yn y dydd neu'r nos. Er fod y steil yma o gasgliad haf flwyddyn nesa, mae siopau stryd fawr wedi cael gafal arno fo rŵan. Fel hwn gesh i o Zara am 25.99. Mae'r ansawdd yn dda, mae'r steil wedi cael ei efelychu gan fod y patrwm ar yr ysgwydda. Yym, pris rhesymol. Digon o fanylder a dim rhy brysur. Fyswn i yn sicr yn gwisgo'r steil yma gyda jeans wasg uchel, um, yn y dydd neu yn y nos. Rhywbeth sydd wedi bod yn boblogaidd ers cychwyn y flwyddyn ydy trwsus llac sy'n llusgo'r llawr. Dyma un o fy hoff steiliau ar y munud, rhywbeth rili really cyfoes, gwahanol a unigryw. Dylunwyr Celine sydd wedi torri tir newydd gyda steiliau fel yma o ran siapiau, silhouettes, modern a syml. Mae'r dewis yma o liw melyn yn ddiddorol ac yn wych ar gyfer bws sy'n fentrus gyda'i steil. I rai ohonoch chi sydd ddim yn gallu fforddio 80 punt am fersiwn Celine, mae siopau stryd fawr fel Mango wedi dod â steiliau tebyg allan. Ges i rhein o Zara am ugain punt. Yy, maen nhw wedi torri uwchben y strae so fyddan nhw ddim yn llusgo'r llawr. Gwych ar gyfer y nos gyda top smart neu'r dydd efo top llac. Newch chi ddim stryglo i ffindio hein, ma nhw bob man yn y stryd fawr ar y minute. Rhywbeth i chi rwan ellwch chi wisgo drwy'r flwyddyn. Cod, coordinated. Adolynydd Ffrengig Isabel Morant sy'n gosod y safon gyda'r steil yma, ble mae'n llwyddo i greu dillad gosgeiddig a hardd. Mae hwn yn esiampl o dop a thrwsus streips ellwch chi wisgo drwy'r flwyddyn. Mi fyswn i yn gwisgo'r top a'r trwsus yma gan fod y streips fertigol yn gneud chi edrych yn bellach, ond, byddwch yn ofalus, Gall y steil neu chi edrych fatha fo chi'n gwisgo pyjamas. Mae'r steil yma ar gael ar y stryd fawr ac ar wefannau fatha ASOS, ond ges i'r top a'r trowsus yma mewn siop vintage ym Manceinion am ugian punt. Mae'r steil yma'n addas i wisgo gyda trainers neu gyda sgidiau chunky. Dwi'n hoff iawn o'r steil yma, ond byddwch yn ofalus wrth mynd i siopa, efallai cerwch â ffrind efo chi i gael ail pâr o lygaid, efallai na fydd y steil yma'n gweithio i chi. Nesaf, dwi eisiau sôn am beth sydd i weld ar y catwalk dro ar ôl tro. Dyma esiampl gan Valentino o ffrogiau a sgerti hir a thynn sy'n dangos safon a pha mor glasurol ydy'r steil yma. Yn anffodus, fel bob dim arall gan Valentino, mae'r pris allan o'n cyrraedd ni. Felly, lle mae modd cael hein am bris rhesymol? Ges i un fi o Topshop am 34 punt. Ella, yn yr achos yma, dydy'r steil heb gael ei efelychu mor dda â hynna, o ran ansawdd a'r print, i gymharu â steil Valentino. Ac i fod yn onest, am y pris yma, mae o reit ddrud. Yn bersonol, fydda i'm yn mynd am brint fel hyn fel arfer, ond mae'n steil mor eiconig, mae'n dda i gael yn y wardrob. Dwi 'di sôn am lot o ddulliau gwahanol heddiw, ond un eitem wneith fynd efo bob dim ydi esgidiau du. A welon ni esgidiau du yma gan Calvin Klein yn eu casgliad gaeaf eleni. Sgidia chydig yn rhatach ond dim ond jyst ydy'r Doc Martens. Gesh i rhein ar y stryd fawr am 95 punt, ma nhw'n sgidio o ansawdd a all bara oes. Esgid sy di bod o gwmpas ers sawl cenhedlaeth ond yn hyd yn oed fwy poblogaidd heddiw. Ond cofiwch ma na sawl brand rhatach wedi efelychu'r steil yma ar gael ar y stryd fawr heddiw. Ond gesh i rei fi ar Ebay am bum punt felly gwnewch eich ymchwil. Ok dyna ni am heddiw. Am fwy o wybodaeth am yr holl ddulliau dwi di son am heddiw cliciwch ar y links o dan y fideo. Cofiwch i danysgrifio i'n sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook. Welwch chi mis nesaf!